Awle vawiina Kristian thalaite leh incheina sawiina hun tha tak ka chang hi ka lawm em em a. Chutih rual chuan ka huphurh em em bawk a ni. A chhan chu kan thalaite kan inchei dan hi a dang ve tawh lutuk a. A sawitu tan pawh erawh tunlai chu rawngbawltu tan pawh hianin a chep duh em em a, min sawi chhan te in huat te lo ngaihsual palh te awlh em em avangin school chu ni se chuanin mahni ngam tlak zawng student na nana te chu kan in hrilh theng a tha laiah hi chuan a za len a khami kawngah khan mahse Pathian thu chu He an nunga thil a ti thei a, kan intehna ber tur a nih vangin khami atang khan tehna kipuiah kan hmang a nga. Hemi hi a dik ber, hemi hi a dik lo tiang tawp tawp khanin kan sawi dawn lo a, chumi atang chuan keimahni kha kan lo inenfiah zel dawn nia tih kha sawi hmasa duh a ni. Petera pakhatna kan lo chhiar a nga, bungthum changthum atanga changli In incheina chu pawn lam incheina, samphiar te, rangka chak thi awrh te, silhfena inthuam te chu ni lovin, thinlunga mihring thu ruk chu rilru thunuai rawlh leh nunnem, silhfen chhe thei loha inthuam ni zawk rawh se, chu chu Pathian mithmuin a hlu em em a ni. Rilru thunuai rawlh leh nunnem, silhfen chhe thei loha inthuam ni zawk rawh se, Pathian mithmuin a hlu em em a ni. Timothea pakhatna bung hnih chang kua atanga chang sawm i lo chhiar leh ang. Chutiang bawkin hmeichhe ho pawh inthlah dah lo leh inbel lutuk lovin thuam inchawih takin in chei sel a, sam phiarin emaw rangka chakin emaw tui kep lungin emaw puan man tam tak tein emaw in chei lovin amah erawh chu Hmeichhia Pathian hneihsak in ti te chu in phu tawk in thil tih that in in chei se la ka duh a ni. A thu thianghlim kan chhia te lalpan kan zat lam in sawm sak rawh se. Le hei kan sawi ang khan in chei dan ah hian ram hrang hrang leh hnam hrang hrang an ang lo a, sawi thiam pawh harsa hle a ni. Mahse, Hetah hian pawimawh deuh chu kan incheih dan hi u chhuak lo hi thil hi awm tlangpui a, thil khawvelah hian hnam hrang hrang inchei danah pawh ni se, ahi chu an culture a nia, an hnam dan a nia, an sakhaw dan a nia tih te pawh kha tam tak awm thei. Mahse chu mi ruah chuan u chhuak lo kha awm tlangpui ni. Chuvangin Kristian te chuan eng nge niang hetah Bible a kan hmuang khan a awm tawka inchei kha ni se la, Hei bawhchian nu atang phei kha chuanin in cheina Eden huanah kan hmuh ngal kha maw? Mahni theipui hna an la a, maruah chu Pathianin i khami in cheina aia tha zawk savun kawr fual in a thuam. In chei tia khanin hei make up chau ni lo a, a sap chuan dress te pawh an ti mai a. Chuvang chuan inthuam, inbelhna leh incheina hi kan taksa tuam mawitu a nih avangin a tangkaina hlu em em a. Hei vawiinah te pawh hian inchei loin emaw, inthuam loin lo kal ta rual chuanin e khei a ni thei lo ang maw? Chuvang chuan kan rilru ang lo hi chuan kan inchei ngai duh vak lo avangin kan mizia leh kan rilru put thlenga tarlangtu a nih avangin kan fimkhur a ngai. Kan mi zia ang lo, kan duh loh ang hi chuan kan inchei ngai lo tih kha a nih sela, hmanlai leh khawvel eh tunlai hmanlai khawvel incheinaah chuan kum sangkhat zasarih chho vel kha chuan hei keimahni Mizo culture ah chuan i incheina inthuamna kha la tha chiah lo a eh siam suap te an feng a ni maw tichuan hnawhkhal an tih ang chi te i culture show vel te pawh in hmu thin ang a a pawimawh khuh pha chin marawh chu design lutuk awm lem lo khuh kim kha chuanin incheina chi khat kha a ni ve tawp a. Mahse, khawvel lo changkang zela kum sangkhat zaria leh sawmkua i sap ram atanga Kristian missionary te an lo kal chho atang khan hemi kekawr tlawn tlang arh te, a zuih te chi hrang hrang kan intih hmuh chho a, tunah chuan a lo changkang ta a. Global Village ah kan awm a, incheina hi a standard in a changkang tawh em em a, kan inthuamna leh kan incheina te hi hei entertainment te tam ta a, kha vang khanin kan hmuh leh tha a nia kan ngeia kan hriat khanin kan inbel ve tawp tawp ta a ni. Leh tun hi tun hun hi post modern kan tih ang chi kha a ni ta a, huan in herh chhuak tawh Zingah chuan hun zalen leh changkang ber a ni a, mi inchei dan, mawi lo, tha lo, awm lo a kan hria te kha han sawi sel ila, a sawi sel tu kha van tun lai lo em em, van post modern lo em em, la hmaan hlai hle mai tih te pawh kha hlawh a awl zawk hial a ni. Chutiang dinhmun a cheng kan nia, kan tih ve dan leh dik ber kha awm tawh lo emaw tih theih a ni. Chuvang chuan. Hei tunlaiah chuan tun hma chuan nungchang a siam that thei a, hmel erawh chu siam that thei lo a ti tekha nia. Tunlaiah chuan um sum leh pai awm chuan hmel pawh kha a siam that thei a ni maw? Hnar kawi deuh te pawh a tlem a, tihngil arh deuh te pawh a tlem a, zum deuh a, mi chin nei lo te pawh chin nei te pawn a siam thei a, chal thui deuh te pawh ni se A kan hmui kan ha engkim kha sum leh pai awm chuanin khang zawng zawng kha ih a tih theih vek tawhna khawvelah hei an kan awm tawh a ni. Chuvang chuan hei milar te pawh hi hmelchhian awm vak tawh lo maw? An hmel tha em em zel mai a ni. Leh incheina pawimawhzia a han sawi leh thuak thuak anga thawmhnaw mai mai engmah a ni lo. An ti laiin a then erawh chuanin thawmhnaw incheina hi an ngai pawimawh ve em em thung a, Salah hian a tang ve thei a ni. Marawh chu pahnih chauh kan tarlang ang ching a, ka tar chhuak nan mahse pakhatnah i rilru leh i mizia incheina hian enge a pho lang tih chuan i rilru leh i mizia a pho lang a ni. I pawn lam incheina i chhung lam rilru leh mizia hmuh theih turin a pho lang thin a ni. Chuvangin chhung lama mi felfai chu eng nge pawn lamah hmuh theihin a awm thin? Chhung lama mi hnawk chu eng nge niang pawn lamah pawh khan hmuh theihin a awm thin? Chuvangin inzawmna awm ngei ngei mi invawng fel leh mahni inhlut mi hriatna tha ber pawh chu eng nge tih chuan a inchei dahna a ni. Chutiang bawkin mahni inhlut lem lo ngaihsam deuh Mahni in vawng fai lo a nih kha chuan khawvel hrilh kan duh chuan kan thawmhnaw hak danah khan ih kan pho chhuak, kan pho lang ngei ngei ni. Hei school naupang hi en ila eh an uniform kan hak chuanin eh zirlai ni maw tih kha a hriat theih a ni, engemaw chen kha. Chuvang chuan kan thawmhnaw hak kha kan uniform ang kha a lo ni ve ta. Mi ang mi eng ang nge i chhung lamah mi fel fai nge i ni a, mi awm duh dah ve deuh nge i ni a, a a ruka mi tawp emaw fel fai lo deuh te kan nih chuan kha kha kan pawn lam lan dan ah pawh khan kan rilru ang lo kha chuan kan in chei vak lo avang khan in lanchhuahna mi ziapho langna pakhat a ni tih kha ni leh mai se la. Tichuan, pahnihnah chuan mi zah emaw ngeihnep inkar danglamna ni leh kan duh emaw duh lo emaw kan incheina atangin mi hian min en dik a, min chhiar reng tih hi hriat tur a ni. Kan inchei dan atangin miin min biak dan leh kan bula'n khawsak dan pawh hi a dang zarh mai thin. Mi thawmhnaw a tha vak lo emaw berh kai neng nuang tet pheng phung bal deuh a nih kha chuan a kan rilruah Kan mi ngaihsan deuh pawh ni se. A a lo nga duh ta ve deuh ni maw tih rilrukna zah lohna chhe te hi kan nei ve thin a ni. Maherawhchu mi a lo inchei ve khap kha chuanin biakte pawhi kan betchhe ngam lo a, an zahawm ve em em ta. Chutiang chu a ni a. Chuvangin miin hmi tur che a i duh ang khan, kan duh ang khan kan inchei tur a ni tih kha a pawimawhna ni se la. Leh Kristiante incheina tur chu eng ang nge niang tih chuan nichina Bible chang kan chhiat takah khan, Rilru thuhnuai rawlh nunnem silhfen chhe thei loha inthuam kha kha Bible a min zirtir a ni. Chuvang chuan Kristian tan chuan Bible hi engkim min zirtirtu a ni a, mi mal ngaihdan tu emaw, hruaitu emaw, kan hotu emaw, kan nu leh pa emaw, kan kawmthlang emaw te ngaihdan a ziak a ni lo a, Pathian duhdan leh tha tihdana ziak a nih avangin Kristiante chu engtin nge kan inchei ang? A chanah chuan ih a hrilhfiahna te khan ena Kristiante chu, English-in a nia, Margaret chuti hian, Kristian chu a incheina tur chu Ih chau tawng chuan modest or decently a ti a, chu chu eng nge tih chuan uang thuang lo, u chuak lo, in ngai tlawm, nung chang, nung chang mawi kha mi lam hawi kha a ni fo tur a ni. Chuvangin hmeichhia emaw mipa pawh ni se kan inchei dan, kan inthuam danah khan Krista chu kan incheinaah a lang chhuak tur a ni. Maw? Kris, Kristian chu, hei kan thupuiah pawh Kristian thalaite leh incheina a nih vangin Kristian chu kan inchei danah a lang chhuak ngei ngei tur a ni, a lang chhuak tur a ni. An sawi fiah leng a, modest tih awmzia kha hei ti hian an hrilh fiah a, not extravagant an ti a, chu chu enge an tih chuan hluar, hei hleihluak kan tih che, tla ran emaw, sumrel lo khawpah sum leh pai khawhralhna ang chi te kha. a nih loh tur a ni. Tichuan, Defensi an ti leh a, chumi awmzia chu enge niang? Mawihnai, duhawm, tha, hawihhawm, dik, zahawm, inngaithlawm, hmm, kha kha kan tehfung tur chu a ni a. Chuvangin Kristian incheina hi ngun takin en ila Tunlai kan inchei danah hian pumpelh tur tam tak te pawh kan nei maithei emaw kalsan tur ang chi te khami atang khan mahni lo intei la. Kan taksa inchei dan hi Pathian tan a pawimawhna em chhan pakhat chu eng nge tichuan taksa chu kha Korin thawnkhat bung thum chang sawm paruk a kan hmuh ang khan kan taksa chu Pathian biak in, Pathian chenna in a nih tlat avangin A sap tawng haw lo teh well cover maw cover that kha a ngai a ni. Chuvang chuan anih chuan Kristian lo tan kan sawi lo tun hi chuvang chuan thalai te leh incheina ti ringawt kha chuanin kan sawi dan pawh kha a tun lai lo min rawn ti mai thei a mahse Kristian nih tlat vangin Pathian chenna in a nih avangin kan taksa Kan nun a, chuvang chuan Pathian duh dan leh Pathian duh dan ang khan mawi hnai hawi haihawm, inngaithlawm, u chuak lo a hlei luak a tih kha ang kha a awm a ni. Chuvang chuan khati ang kha hei Bible ah pawh Pathian thlarau nangmah ni awm tih in hre lo awm ni? Chuvang chuan biakin chu a tehfung ang taka inchei kha a ngai a ni. Hei Tunlai kan incheina hi en ila, si leh fena hei fashion industry ang chi te hi chu a thang chak em em ta, an duhdui min chawk let hi ni deuh ber a maw, a chang leh a kap chhing deuh a fual deuh te tikhan an duhduh min huak tir a, a chang leh a arh deuh te, a hma kha chuan aw a arh deuh kha hunlai te pawh ang e ni pawh. Kham khat a la tawk lo kan tia, kham hnih chutah chuanin a fit arh thiam a awm tia kan tia. Fashion kha a dang a dang mai ni. Tun hnuah chuan a hnuah chuan pangai simple deuh kha a rawn chhuak leh a kan han tia. Tunah chuan khami pangai deuh pawh kha hmanlai kan ti leh a, tlem a fual deuh hlek. Tunah chuan tlem a chhing deuh hrat a fual lutuk ang chi te kha an duh leh tawh lo a. Chuvang chuan, Enge thalaite rilru a awm tih chu a mawina leh inhmeh zawng aiin kan rilru awm chu enge niang a maksak leh dangdai a inchei duhna thinlung hi zawi zawi kan lo nei ve a ni. Mi hak dan lo deuh kan thawmhnaw ang, kan thawmhnaw hak ang che mi an lo nei chuanin kan la ha tha duh tawh lo te pawh hmi maw? Kan buaipui a, khuh kim thei aiin taksa pian hmang lang tlang vek thei kawpa pan leh tawt ang chi te kan in ti ta. Kha taksa ah khan eng nge niang mi thenkhat rilru ah chuan thlemna te, an rilru kal sualna thei ang chi te eng nge niang thleng thei thu a nih avangin thalai te chuan in kan fimkhur a ngai a, kang ah khan maksak leh dangdai u chuak lam kha kan pumpelh hram hram a ngai ni. Tunah te pawh hian a then chu chhing deuh hlek te pawh an duh a, mah chuan khup thleng deuh hlek te an duh ta, tunah chuan tlema khup pel then chu an duh leh lo a, ah kawr zau deuh hak an duh bawk si, an han kun leh lang an hlau bawk si, an inveng leh a, a chhing deuh leh An hmuang tih hlau maw? Duh si si lo, duh lo si, duh ve tho si. A inkarah khanin i mi kan in post duh danah pawh hian a thu tha tak ziak mai la, kan lan duh dan erawh chu tlema tlema mi suai sawng leh dangdai hip duh na deuh thinlung kha then chuan an nei ve a ni. Chuvang chuan heng mite hi in veng reng reng, in thlahrung reng rengin an awm ta. An tan chuan khawvel hi in thlahrunna khawvel leh in venna khawvel kha a ni ringawt. Khami lakah te pawh kha. Tichuan, tunlaiah kan hmai leh kan lu kan chei dan te pawh hi Bible atang khan lo tei ila, hmeichhia te pawh hi an dah hle hle thei lo a, kir hi chuan a ngil hnai leh tawh a, a ngil chuan a kir a hnai leh a. Mafa thu ziak thiam deuh khanin mi kimin a chan ta eng hria? Ani phei chu Thlak ngun lutuk a a kekawr te ai pawh hian thlak ngun zawk ang tih khawp hial. Khatiang kha ngai awh reng kha kan tih tir thei lo a, ngai awh tir reng tur tihna lam ni chuang loin a lutuk chin kha thil reh reh chu a balance kha a mawi hnai tawk kha awm a ni tih kha kan hriat a ngai a ni. Chuvang chuan Colour te pawh hi a then chuanin mahni lawk khan a eng a maw kan tih lai a hnuah chuanin tlemin a rawng an lo thlak leh deuh hrat maw a thian te ah pawh an nghat thui mahni hme viau an hriat pawh a thian te an ui hai sam hi tiang hian tih te chu an thlak leh nghal ta a kir dan pawh kha amah amah a lutuk lo deuh a an ti leh ti khanin mi an in nghat thui a ni mipa te pawh ni se Hei tlem a pangai deuh hlek ka dah te kan duh tawh lo chho tan a, ah sampir mawi tawk te pawh hi a awm a, a then chu pir chho vah, kawh vah, va chhuang tuar ni awm tak, a then chuan ah hei tawng mawi lo nise, Bible-ah te pawh a sawi a, fast hawn khat, bung sawm pakhat, chang sawm pali a, mipa hian sam sei a neih chuan a tarna zah thlak thin, i thinlung pianpui pawhin a hriat tir lo cho em ni? In thinlung pianpui pawhin kan thin kan chhia leh chhe hriatna pawh hianin min hriat tir lo em ni? tih kha kan incheih dan leh inbel danah khan lo inti ila. Umm. Chuvang chuanin samsei tih khanin engchina tawi tur nge mipa chu tawi tur tih kha hrilh a chuan hmeichhia aia tawi tur a ni tih kha a ni phawt mai sela. Chuvang chuan ih A group nula tunge samsei ber an tia? Aw tan chaw a sam a sei ber en tia khatiang te khan a awm ve thei ni kan kohhran nula ah hian tunge sam sei ber ti ta se sia than te a ti sela a in hmeh lo viau ang maw vang chuan i a bag te pawh hi a kawlh mawi tawk te awm a a then te chuan nawr kawlh vak a a hnung leh an zuah leh vak te pawh kha awm ve thei ni Kangah khan a kawlh ro ro nen chuan a dangte pawh han kawlh rual se maw? Chuvang chuan kan lu kan silh leh fan ah khan Krista chu lang chhuak tur a ni avangin ka kha a lang chhuak em tih kha lo in te ila. Pahnih laiah hian kan sawi leh angah, A incheinaah hian a tel vek avang khanin tumah ti bik leh sawi chhan kan nei lo a inhuat vang ni lo se la, thi leh beng beh, hnar beh, ngun zuk bun leh biang a beh zawng zawng kha maw? Khang kha, hei tah hian sakhuana leh hnam incheina atan min an hmang chu ni hriat thu hran ni se, i pawimawh ber chu uang thuang lo lam maw? Tunlaiah chuanin biang beh te pawh awm a, hnar beh te pawh an rawn ti tawh a, A ngun zawk kan rawn beh nge ti khawpa a mak dang dai deuh deuh hi tu laiah tam a ni. Chuti laiin mipa te pawh khanin lo tawm tum lo ve la tawh hengtein chu kan tawm theih chu zungbun lam thil te lo ni se la, khang lakah khan hei Pathianin a thil siamah pawh ni se mipa leh hmeichhia siam danah hian danglam dan a awm a. Tunlaiah pawh hian kei chu hei vawiin chu ka mi ta vai deuh a, tumah in be nge be lo chu ka hre lo a, kangah khan mipa thenkhat lo be ri ve ringawt te pawh kha an tam em em a ni. Chuvang chuan mipa chuan incheina tle reuh lam hi chu buaipui thei lo hram se kha a duhawm a. Hmeichhia te enkawl tura duan Ei leh bar khawsakna kawngah te pawh innghahna tlak patling ni tura Pathianin danglam special taka a duan te kan ni a, khami kawngah pawh ka ni se. Chhungkaw pa berin a beh kha chuanin a ho zo vek a maw? Keite hi an beh ve ila a a ho dawn khawp mai. Chutiangah chuan le ei tunlaiah pawh ni se, ei Korea ramah pawh ni se i Incheina khawvel u chhuak kha tam taka awm tawh a ni. Korea inneite pawh kha an fa chu an lo dum em em mai a ni, Korea ramah amaw nupa inneite kha court ah te pawh a inkhing hial a ni. Chuvang chuan mipa te pawh kha fimkhur ula maw milem te kha in lo nei palh hlauh ang e. Milem ka tih kha chu kha i fiamthu huah comedian ah pawh lang kha maw hmm mawng tu an vuah a an min hmul a lem hlir an tia chutah mipa ka la ring zo lo an la ti leh nghal a tiang deuh khan khatah khanin i Krista nena inchawih inmawi tawk He innei an mo nu chu hmel tha khawp mai a han tih te hmel tha em an tih pawh aw a tukah a hriat ang tih zel te pawh a tha a maw. Chaw chu tukah te an phih fai ang a, enge a original dik tak kha a lang dawn a ni. Le chuan pakhat langsar leh deuh chu tatu chhutna lamah hian Thalaite intih changkan nan tunlaiah hian kan hman nasa a, i fashion chi khatah hian kan ngai ni deuh ber a, mi thenkhattei chu nu leh pain an hrilh lo vang pawh ni lem loin i mahni a duh ve hrim hrim. Tunlai fashion chi khata ngai rilrua ngaihsual lutuk lo vang te pawh ni thei a. Mahse, Bible in tin nge min hrilh tih chuan, Leviticus bung sawmpakua kua chang sawmhnih pariatah chuan, Mithi avangin in taksa in zei tur ni lova in intial tur a ni hek lo tah hian thattu kan tih kha a ni. Chuvangin a lo ching hmasa kan in chuan ih ramhuai bia te, Baal pathian bia te, thingbul lungbul bia ṭhin te kha an ni a, hring ei mi te pawh ni se. Khatiang ho khan tunlaiah ben lar tak tak te pawn an an chuan tih hmuh nasa a. Khata khanin tatu ṭo bul chhuitu Gilbert-a chuan eng ti nge sawi tih chuan, Gibua hnam ho chuan mi an lu nat a maw? an han dan emaw ramuhuai tih na tah an ngai a, chumi laka chhanchhuan nih theihna tur ten an inchhut nasa thin a ni. Chuan Michelle-i pawh hian in tin nge a tih chuan, Tatu an chhut chuan an chhutna tak chu thlarau sual te nena chen in leh an temple an chen na theih an chen theihna tura la a ni te pawh a ti hial a ni. Tunah hian mi thenkhat chun, Aaa, mawllaiin emaw, tleirawl laiin ka lo buaipui a, An tih an pian thar hnuah an inchhir leh em em, kan thiante zingah pawh an awm nual a ni. Aah, khalai khan vision chi khat ah ka lo ngai a, tunah rung bawl kan kal leh chiah min min hmuh dan hi a dang thei lutuk a, min hmu piang thar leh thei lo tih te awm a ni. Chuan tunlai boruak ah pawh ni se, inzin van ah khatiang lo ni deuh kai chu aah ril hlelh pawhin awlh em em a ni. Chu chu sakhaw dang ngeih dan leh hmuh dan pawh a ni a. Paula chuan engtin nge zir tih tih chuan Galatia bungruk changsawn pasarih a, tuna chinah chuan tumah min ti buai tawh su se, ka taksa ah hian Krista Isua chhinchhiahna te ka pu si a, umm kan pu dawn roro a nih chuan. Mahse Paula hian enge a sawi tum tih chuan chanchin tha avangin a kut a ke ah khan hliam nasa tak ser a tuar a, khami kha a sawina a nia, chuvangin chanchin tha avang ni lem lo a, ah mahni bialnu te emaw. An tia an ziak a. Hriah theih tawh lo turin an hmangaihna tuipui an pil nasa maw? A hnual lo inthen leh si a, an hriat leh duh a, an hriat leh theih tawh si lo a, a hriat dan awm em tian an buai leh em em a ni. Khang lakah khan he Kristian te kha kan infimkhur ngai a ni. A tawh ber atan a hun leh a hmun mila inchei pawimawh em a, hei sakhaw dang biatu te en ila Mosolman kan tite, Hindu kan tite, Juda deuh te pawh hi en ila An in dress dan, an in thuam dan leh a in chei dan en tang hianin an sakhuana kha a tarlang nghal a hrilh fiah tha nghal em em ta, an zahawm ru riau a ni. Maw rinna kawnga lama ni lem lo e, a in thuam danah khan an sakhua kha a ti zahawm tel, a mawi hnai em em ta, an khawtlang pawh ni se, an mahni pawh ni se. Khatah khan an thawmhnaw in bel danah chuan enge niang an hnam leh sakhua a tarlang mai bakah hnam leh sakhua zawm takah siam a ni. Ti hian Kristian te hian en ve thung ila maw? Kan inchei danah hian kan sakhua tih zah awm em? Thalai te leh sin leh fen ka inbel dan leh hian mite ni loin mahni ngei te pawh hi hian in enfiah in zawt ta ila tah khan a thui dan te a tun lai leh tun lo lah tun lai loh te aiin eng rilru puin nge kan inchei Tak kha, khawvel mite chu eng ang pawhin lo inchei se, ringtute chu mi dangte dinhmun en chunga uar lutuk lo, tluang tlam fel taka inchei kha kan inhmeh zawk a ni tihte kha kan hriat a ngai a ni. Hei, tunah pawh hian keini nichin a kan sawi ang khan, midang chu an sakhuana lama an inchei dan te, a inthuam dan te kha a tarlang a, a zahawm em em ta. Keini Kristiante hi chu Khatah hian kan la thliar fial thiam chiah lo a, tunah hian swimsuit kan tih nen te hian bazar ka nia, hei formal a nia, informal a nia tiang thleng khan an hrilh a, mahse Kristian te hi khang zirtirna kha i kan nei tam loh em avang hianin tuna kan lo nih dan dan pawh hi Tih deh indem tur kan awm chuang lo. Mahse, vawiin atang emaw, kum thar atang chuan Kristian te kha Pathian thu Krista chanchin tha nen inmawi turin kan inchei dan te pawh lo ti danglam ngam ve ta ila. Chuvang chuan hei biakin te committee ang che pawh biakna vek a ni. Hei Sunday kan inkhawm a, kan mawi em em a chhunah chuan mahse thalai kan inkawm a, a then chu kan lo dang leh ta chiam a. biakna tho kha la ni. Chuvangin zing Sunday School pawh ni se, puitling Sunday School pawh ni rawh se, thalai inkhawm pawh ni rawh se, nu ho pawh lo ni rawh se, Sunday dress ah khanin u chuak leh tha man to a ngai chuang lo, felfai leh tha kha a ni tho tur a ni tih kha ni se. Chuvangin i pawn lam kha Bible hianin a hnawl lo laiin a mawi thei leh fel thei ang berah lang turin min duh a. leh kan inthawmhnaw hak leh kan inchei danah khan Pathian zahna kan lentir tel a ni. Hebrai bung sawm pathum kan en chuan vawiin Bible chang pawhtu pawn Isua Krista chu niminah nen vawiinah nen kumkhua pawhin an pangngai ang tiang khan kan incheina hi Pathian fa nihna kan identity Ah khan Isua Krista kha lang chhuak tur a nia. Pathianin hmana duh lo kha tunah pawh hian a la duh lo tho. Hmana sual tha lo a tih pawh kha tunah pawh hian a la duh lo a. Tunlai dan a lawm tia kan inteh kha chuan kan tling zung zung ang. Mahse, Bible tehna atangin khawvel fashion leh incheidal chu a danglam zel dawn. Mahse, Pathian dan erawh chu danglam ve ngai dawn lo. Chuvang chuan mawi thei leh tha zahawm felfai taka Kristian leh thalaite, Isua Krista lanchhuahna, Isua Krista nun neitu kan ni avangin par mawi taka lanchhuah theihna an lalhpan kan zat lam lam in sawmsak rawh se.